Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Студиядә Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта. Олы Кибә хуҗа авылында төзекләндерелгән чишмә ачылды. Әлеге чишмәнең башында кем тора? Безнең районда да праймерис узды 22 май көнне. Районда янә сайлаулар үтте. Лаеш районында караван бәйрәме быел 29 майда үтәчәк. Олы Кибәхуҗа авылында төзекләндерелгән чишмә ачылды. Фәлсәфи фәннәр докторы Яхья Абдуллин исемен йөрткән чишмә ачылышы тантанасында безнең хәбәрчебез Илмир Әхмәтҗанова булып кайтты. Шушы көннәрдә Олы Кибәхуҗа авылында якташлары, философия фәннәре докторы, профессор Яхъя Абдуллин исемендәге чишмә ачу бәйрәме узды. Әлеге чарада районыбыз башлыгы Илдус Зарипов та катнашып, үзенең теләкләрен җиткерде.
Шушындый бәйрәмдә тагын бер кат мин рәхмәт әйтәм. Без Яхъя Абдуллинны районда тагын исемен мәңгеләштерү өчен районның

кем генә авыз итмәгән, аның сихри матурлыгына сокланмаган. Табигать анабыз бүләк иткән чишмәләр күбрәк булган саен, авыллар да матуррак, ямьлерәк кебек. Борын-борынгыдан чишмәне карап, тәрбияләп тору изге гамәл булып саналган. Бу чишмәләрнең иң мие әни. Минем әйтмик бая әйттем, әни минем бик дини кеше. Улым чишмәләрне, юлларны, э, күперләрне үзеңнең көчеңнән килгән кадәр агачлар утыртырга тырыш дип. Менә шу әнидән башланган. 15-16 яшьтә ул хәтта уку 7 класс бетергәч тә безне көтү көттерәләр иде.

Шуны ул ломап килсә, мин кыргап киләм. Шулай итеп бөтен чишмәләрне чистарттык без. Иң якыны шушы чишмә булып чыккан инде. Иң иң ние менә. Моны иң якыны ни өчен? Яхи абый галим кеше. Шуннан көнләшеп, шуның өенә мөккибән китеп, менә шул чишмәгә Яхи абый исеме бирә булдым мин.
Чишмә ачу бәйрәмендә Яхъя Абдуллинның кызы Фәридә, аның шәкертләре, авыл халкы да катнашты. Җирлегебездә чишмәләр күп. Әлегесе изге, диде авыл халкы. Яхъя чишмәсе, укып алыйм әле. Улы Кимә хуҗа авылында туып-үскән, Татарстан Фәннәр академиясенең шәрәфле академигы, фәлсәфи фәннәре докторы, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе,

Кече Кибәхуҗа авыл җирлеге башлыгы да җирлегебездә чишмәләр күп, төзек булса да, алга таба чишмәләрне матурлау уе белән яшибез ди. Кече Кибәхуҗа авыл җирлегендә чишмәләр бихисап, күп дип әйтергә була. Бусы безнең беренчеләрдән булып, менә Мишә абый шушы чишмәне карап торучы, шушыны төзекләндерүче, беренчеләрдән булып ачылучы Чишмә. Алла бирсә, алга таба да безнең чишмәләр яңарту, төзекләндерү дәвам итәр дип ышанып калам. Безнең Олыкиба хуҗалыгында тагын Маратлык чишмәсе бар һәм Казаклар авылында Әҗекә чишмәсе бар. Шул чишмәләрне алга таба төзекләндерербез дим. ышанып калам. Алар ташландык хәлдә түгелдер инде һәрхәлдә. Юк, алар берсе дә ташландык хәлдә түгел, просто бүгенге көндә аларны яңартырга кирәк, матурландырырга кирәк. Соңыннан килгән кунаклар чишмә суы белән әзерләнгән чәйдән авыз итте. Илмира Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Быелның көзендә Россия Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясе исә 22 май көнне үз кандидатларын алдан тавыш бирү юлы белән билгеләде. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Билгеле булганча, быелның көзендә Россия Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясе исә 22 май көнне үз кандидатларын алдан тавыш бирү юлы белән билгеләде.

Күзәтеп тора безнең Теләче районының, шулай ук республиканың, Россиянең киләчәгенә битараф булмавы халыкның, без сайлаучыларның инде бик күркәм, бик матур күренеш. Э, бу праймеризның узуы сайлаулардан алдан узуы, төп сайлаулардан алдан узуы мин дөрес күреш дип торам, чөнки безнең без алдан кайсы кандидатка күбрәк тавыш биреп, э, кайсы кандидатның җиңеп чыгачагын алдан без ал прогноз биреп белеп торабыз. Э, дөрес дип әйтәм. И безгә алдан эшне илебезнең киләчәге турында, районның киләчәге турында планлаштырырга э, әз генә безгә этәргеч бирә, юнәлеш бирә дип уйлыйм үзебезчә. Бу безнең үзебезнең э, киләчәккә фикерләребезне җиткерү. Халык моны аңлый, битараф түгел. Менә бездә ген үзебезнең шунысы сөендерә, потому что киләчәк бар, э, балалар бар, оныклар бар, халыкның алдагы тормышы бар, көнкүреше бар. Болар барсы да шуңар бәйләнгән. Әгәр дә гел эшчән, тырыш, актив депутатларны сайлый алабыз икән, значит, бу безнең киләчәк, ул безнең тормышыбызны яхшыртуда бу депутатлар үзләренең өлешләрен кертергә тиеш булалар. Без шулай дип ышанабыз һәм шул ышаныч белән килдек. Бу көнне районыбызның кайбер хисап участогында сайлаучылар хәтта чират торып тавыш бирде. Кайсы гына сайлаучыдан сорама, аларның һәркайсысы, ил җитәкчелегенең максаты беренче чиратта халык тормышын яхшырту булырга тиеш дигән фикердә алар.
Сайларга дип Казаннан кайттык. Монда торгач дип әйтергә кирәк. Бервакытта да үз гомеремдә эшли башлаганнан бирле, яшь кергәннән бирле сайлауны калдырганым юк. Монысына тагын Мөмкинлектән файдаланып, алдан сайлауга кайттым. Чөнки илнең, республиканың кая барасын чамалыйбыз һәм аны нинди партия алып барсын тоже белергә тиешбез дип әйтәсем килә. Моңарчы үзебезнең Бердәм Россия партиясе

Районыбызда тавыш бирү бик оешкан һәм тыныч шартларда узды. Рәсми мәгълүматлар буенча, Татарстанда праймеризда сайлаучыларның унбиш проценты тавыш биргән. Егерме бишенче май көнне Татарстанда узган праймеризга ахыргы нәтиҗәләр ясалачак. Ә июнь ахырында Мәскәүдә Бердәм Россия партиясе съезды булачак, анда алдан тавыш бирүнең ахыргы нәтиҗәләре һәм барлык округлар буенча исемлекләр расланачак.
Шушы көннәрдә Шәтке авылында гомер итүче Фатыйма Әскаровага 90 яшь тулды. Тормышның ачы сынауларын татыган, гомерен хезмәттә үткәргән Фатыйма әби дә кунакта безнең хәбәрчебез Раил Рәшитовта булып кайтты.
Районыбызда матур гадәт яшәп килә. Район җитәкчелеге өлкән яшьтәге әби-бабайларыбызны юбилейлары белән өйләренә барып тәбрик итә. Шушы көннәрдә 90 яшен тутырган Фатыйма Әскарованы да район җитәкчелеге туган көне белән тәбрикләде. Алар әбигә исәнлек-саулык теләделәр, мөхтәрәм тыл ветеранына Рәсәй Президенты Владимир Путинның котлау хатын тапшырдылар.
Аяз күк йөзе телибез, имә, авыртма, гел менә шундый матур булып кал, яме! Сиңа менә шушы Алланың рәхмәтләре яусын. Һәрбер көнебезгә, һәрбер көнебезгә Ходай Тәгалә гомерләремне биргән, ничә тиен балаларым исән-сау булсыннар, саулык-сәламәтлек белән яшәргә насыйп итсен. Монысы сиңа Чәчәк бәйләме. Монсы инде сиңа менә Москва Кремль дип язылган Путиннан тәбрикләү хаты. Килде инде ул кызым.
Шулаймы?
Менә Ансаның Ансаның 9 нчы май белән котлау булганды. Монсы инде синең юбилеең белән котлап. 90 яшь бит юбилей, бик зур юбилей. Бик зур инде кызым. Менә Ходай сиңа озын гомерне бирде Ходаем. Аллаһ та халасын.
Фатыйма әби шул буын кешеләре кебек үк сугыш чоры авырлыкларында күп күргән, шулай ук яшәгән дәверендә кайгы хәсрәтләрне аңа күп кичерергә туры килгән. Сугыш вакытында авыр хезмәтләр башкарган, шулар арасында бигрәк тә кыены урман кисү булган.
Иң беренче эшләдем мин плугар булып, тракторда. Кулуар эшлиләр и бит инде, бер хатын-кызны утыртып җибәрәләр и төнге сменада, көндез сменада, менә тугыз ел шунда эшләдем. Аннан ары колхозда инде бригадта инде борчак чабабызмы, бики чабабызмы, урак урабызмы, кәкре урак белән дүртәр, бишәр километр Урып бара торганыек инде. Урман буйларына хәтле бара торганыек. Урып, кәкре урак белән. Кәкре урак белән. Ул вакытта бернәрсә дә юк бит инде, техника юк, ачлык, хәерчелек, ялангачлык. Күткә кияргә дә ыштан булмады. Урман турадык. Менә дүрт ел сугыш вакытында урман турадык мин. Дүрт ел, биш ел.
Сугыш беткәч, язмыш җил Фатыйма апаны Казакъстан якларына илтә. Анда ул Инсафетдин исемле егет белән гаилә кора, бер ул үстерәләр. Ләкин Фатыйма әбине бик ачы сынаулар көтеп торган була, ул ирен һәм улын югалта. Бәхеткә, өлкәнәйгән көнендә ул ялгызы түгел, ә якыннары янәшәсендә үзенең туган нигезендә гомер кичерә. Их, нишләтәсең, Ходай тәгалә гомерне биргән бит, жәлләмәгән ди мине, менә кем сугыш вакытларында да Аллаһ тәгалә дә рәхмәтен бирмәде микән ни безгә ул вакытларда да дип әйтәм аннан ары. Менә шулай рәхәтләнеп яшәп торам, Аллага шөкер. Бик күп эшләр эшләдем мин, бик күп эшләр эшләдем, балам үлде, балам булды минем, 44 яшьтә, малаем үлде 40 яшьтә. Менә үз тормышымда малаем дип әйтәм. Бу бит инде минем өченче буын малаем. Бу Рөстәм минем өченче буын. Әйе, үземнең чат итеп миннән туган бала түгел ул. Алланың рәхмәтләре яусын үзләренә. Үз изгелекләре үзләренә әйләнеп кайта торган булсын. Саулык, сәламәтлек белән, тынычлык белән яшәсеннәр. Пар канатларын алдырмасын Ходай Тәгалә. Бүген Фатыйма әби, апасының оныгы Рөстәм абый һәм аның җәмәгате Римма апа гаиләсендә тора. Фатыйма әби Рөстәм абый белән Римма апаны оныклары дип атый, ә алар исә Фатыйма әбине яраткан әбиебез дип олылый, хөрмәтләп тәрбияләп торалар. Фатыйма әби бүген дә үз аягында йөри, саулык өчен Аллаһка шөкер итә, оныклары өчен һәрчак догада тора. Раил Рәшитов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе өчен. 24 май көне район хакимиятендә районыбыз гражданнарын Татарстан Дәүләт Советы депутаты Разыя Садыкова кабул итте. Депутат бу көнне халыкны борчыган проблемаларны өйрәнеп, якын арайда хәл итәргә вәгъдә бирде.

Киләме урманда, урманда тыела инде яндырулар. Но үзегезнең ишегалдыгызда 50 метр арасы булса, яныгызда огнетушитель, дип әйтимме соң, бочка белән су торса, андый бер рөхсәт бирелә. Менә шушы май аенда районда янгыннар булды микән, юк микән һәм чыккан очракта күбрәк нәрсәдән чыга, нәрсәгә игътибар итәргә чакырасыз райондашларыбызны? Махсус режим вакытында менә бүгенге көнгә ике гражданин штрафка тартылды. Икешәр мең генә ишек алларындамы, бакчасындамы чүп яндырган өчен инде ике должностное лицо тартылды. Гражданиннарга инде икешәр мең булды, должностное лицоларга алтышар мең штраф булды, бер юридический лицо булды. Җәйге вакытлар килеп җитә, халыктан сорыйбыз, бик игътибарлы булырга кирәк дип. Егерме тугызынчы май көнне Лаеш районында Каравон бәйрәме узачак. Әлеге бәйрәмдә республиканың төрле районнарыннан ансамбльләр чыгыш ясыячак. Шул исәптән безнең районнан да Сударышка фольклор ансамбле Каравон бәйрәмендә катнашачак. Ул кул эшенең иң матур һәм четерекле төре, чигү белән шөгыльләнә. Теләче авылында яшәүче Галина Әхмәтгалиеваның кул эшләре стена диварларын бизи. Чигү остасы янында күптән түгел безнең иҗат төркеме дә булып кайтты.

Тләче авылында яшәүче Галина Александровна әнә шулай һәр кул эше турында канатланып сөйли-сөйли каршы алды безне. Һәрбер эшен махсус рамкаларга урнаштырып, бүлмәләрдәге стена диварларына, караватларга тезеп куйган. Бар җаныңны биреп чиккәнгә, һәркайсы кадерле, якын, ди кул остасы. Ә бит барысы да бала чактан ук башлана. Инде олы яшьтә булса да, бу шөгыль аны үзеннән калдырмый. Ну сколько, я уже с седьмого класса уже вышивала.

Кайгыга дучар булып бу дөньяда үз юлларын югалткан кешеләргә дә матурлыкны күрә белеп, үзе шикелле онытылып кул эшенә алынырга киңәш итә Галина ханым. Кайгы дигәнең аны да читләтеп үтми. Бергә гомер иткән тормыш иптәше бакыйлыкка күчкәч, җир убылгандай тоела. Ә тормыш дәвам итә. Һәм ул тормыш аның иҗат иткән, чиккән картиналарын да чагыла. Моннан тыш, чигү олы яшьтәгеләр өчен кул бармакларны язырга, башны эшләтергә, массажның да бер дигән төре булып тора икән.

Аның бакча тирәләре дә ялт итеп тора. Бар җирдә тәртип. Бу эштә төп ярдәмчесе улы, җирне әзерләп бирә. Ә калганын мин барысын да үзем башкарам, ди Галина ханым. Бу көннәрдә ул үзенең 70 яшьлек юбилеен да билгеләп үтте. Шушы яшендә дә көр күңел, матурлыкны күрә белеп яшәүче Галина ханымга без дә яңадан-яңа иҗат уңышлары теләп калабыз. Ташлар белән эшләнүче яңа тыр кул эшләнмәләрен киләчәктә тагын безнең эфир аша күрсәтергә язсын. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашаичларыбыз, шуның белән Теләче телевидениесенең бүгенге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә матур, имин кичләр теләп калам. Бүген 25 май, барлык мәктәпләрдә дә соңгы кыңгырау чыңлады. Чыгарылыш сыйныф укучыларына киләчәк тормышларында зур уңышлар теләп калыйк. Имтиханнарын уңышлы гына тапшырып,